Minkejja li Dun René Cilia ħalliena fl-età ta' 27 sena, huwa ħalla warajh bosta memorji sbieħ, żewġ rumanzi għaż-żgħażagħ u għadd ta' poeżiji li wara mewtu nġabru f'antoloġija. Fir-rokna li jmiss, Keith Azzopardi jirrifletti fuq kif il-kitbiet ta' René jgħinuna nifhmu aħjar il-kitba emerġenti.
Dun René kien kittieb żagħżugħ, kien qassis li sfortunatament ħallielna fl-2012 f'inċident ikrah ta' traffiku f'Tal Barrani. Kien qassis minn Ħal Qormi li kien qed jagħti l-kontribut pastorali tiegħu fil- fil-parroċċa taż-Żejtun. Huwa magħruf minħabba li kellu diversi kuntatti mal-kitiba lokali ehm, u hu stess kien jikteb uħud mix-xogħlijiet tiegħu kienu ġew ippubblikati wara mewtu, però kien laħaq ukoll ippubblika ktieb qabel ma ħalliena. Kien persuna li kien jaħdem ħafna ma' diversi komunitajiet fosthom mal-komunità tad-def u għalhekk il-kidbit tiegħu infirxu ma' diversi nies. Fost il-kitbiet tiegħu nsibu żewġ rumanzi, Is-Saltna tal-Ħamsin li laħaq ippubblikah qabel ma ħalliena, li huwa rumanz ta' natura fantastika, rumanz li jixxagħla bl-immaġinazzjoni. Infatti f'dan ir-rumanz niltaqgħu ma' diversi kreaturi b'ismijiet kreattivi, b'neoloġiżmi. għad-dinja li fiha isseħħ l-istorja, u għandu rumanz ieħor Ħallihom Jgħidu l-Kbar. Rumanz li huwa speċi ta' sejba, speċi ta' kaċċa għat-teżor, treasure hunt, li dan il-karattru jkollu jagħmel skont ħjieliet li jirċievi b'mezzi diġitali minn persuna anonima. U hawnhekk naraw ukoll mhux biss il-kreattività, ta' Dun Rena Ċilja, imma naraw ukoll il-relazzjoni li kellu mad-dinja żagħżugħa, mal-mezzi diġitali li kien jemmen fihom bħala mezz ta' talim, ta' edukazzjoni, ta' kuntatt maż-żgħażagħ li magħhom kien jaħdem ħafna u kien iħares lejhom ukoll bħala mezz ta' kif jippreżenta storja. Minbarra li kien jikteb, Dun René kien jesprimi lilu nnifsu wkoll permezz tat-tpinġija. Ma laħaqx temm il-kelma li ras Ivan ma nħakmitx minn tafis sfrenat, l-aktar madwar ħaddejh li stħajjilhom se jiġu mċarrta mill-pressjoni, ħalqu se jinferaqlu, ma jiflaħx iżomm xoffa mal-oħra bl-uġigħ. Dan kollu l-germiet kien qed iwettqu mill-bogħod. Mela x'kien kapaċi jagħmel dan jekk imidd idejh fuq dak li jkun? Ivan ma kienx jaf jekk kienx se jkampa għal biżżejjed tul li jġiegħel lil ieħor iħammeġ il-pali t'idu flok jistrieħ fuq il-ħsieb. Is-sempliċi idea ta' xenarju hekk jitterrorizzah. Tgħidlix li mhu ħa tagħmel xejn biex tirritalja? Ohh! Istra, kif meta nkun se nibda nieħu gost kollha ċċedu intom? Għax, ħa ngħiduha kif inhi, jien fadalli logħbiet oħra x'naqsam miegħek ta'. Naqsam miegħek, dik espressjoni tajba. Tgħid nagħtik l-opportunità li tagħmel esperjenza diretta ta' xi tħoss huma u jaqsmulek l-istonku min-nofs. Il-perfidità tal-Germiet ma kellhiex limitu. Pubblikazzjoni oħra ta' Dun René hija Qasir il-Għomor. Hija pubblikazzjoni ta' ġabra ta' poeżiji U dawn huma poeżiji li fil-biċċa l-kbira tagħhom kien jippubblikhom fuq il-mezzi soċjali, fuq siti bħal Facebook, billi jibgħathom bi trejjiet lill-qraba tiegħu jew lill-ħbieb tiegħu. U dawn il-kitbiet inġabru minni u mill-Professur Bernard Micallef f'antoloġija bl-isem Asiri l-Għomor u jagħtuna stampa ta' kittieb emerġenti illi kien sensittiv għar-realtajiet ta' madwaru, jitkellem fuq għadiet soċjali differenti u l-mezz li bih kien jippubblika dawn il-kitbiet turina li dan kien kittieb li qed ifittex udjenzi ġodda, qed ifittex esperjenzi ġodda ta' qari. Wara l-persjana Karmelina b'subgħajha mqabbda mal-jedd tal-vot, iżżebbeġ bl-oħrajn fil-kuruna tistenna l-vann ifiġġ mill-bogħod. jipparkja fis quddiemha binha. Dak li dal-aħħar telaq mid-dar. Kien baqa' bati sa żgħożitu ma ħabba l-ħbieb għall-knisja ħdar. Mort tivvota? staqsietu x-xiħa. Tirtotu tgħaġġel tferra' l-misħun. Sejjer issa ħa tgħaddi l-iva? wiġibha f'daqqa b'demmu sħun. F'qalbha ħraxet Karmelina. Serrħet il-kikra fil-ġenb malajr. Mill-bank ħarġet it-trab tal-porga u tefgħetlu ammont mhux żgħir. B'ommu fuq l-għatba tarah sejjer, għafas il-klaċċ daħħal il-ger. Lil żaqqu tgerger ma tax kasha, hekk kif tbiegħed bil-kemm minn hemm. L-istering f'idu dawwar b'ħasda, kif mal-qliez iżelleġ bla ħsieb. Minn fomm ommu ħarġet għajta. Hi u ssegwi kollox mill-bieb. Għax mad-dawran wiċċ il-maruti sab ruħu mkaħħal ma' dak tal-vann, li kien ġie għal Karmelina ħalli tivvota b'moħħha serħan. Imma issa Karmelina ma kellhiex biex tmur minn hemm. La vvutat hi u lanqas binha. Tgħid għax demmha kien sar semm. Sfortunatament lil Dun René ma nistgħux napprezzawh bħala kittieb mirqum, kittieb illi laħaq livell letterarju bħalma laħqu kittieba oħra illi għexu għal tul itwal ta' żmien. Imma nistgħu napprezzaw fil-kitbiet ta' Dun, ta' Dun René kittieb li huwa emerġenti, jiġifieri kittieb illi għandu l-kwalitajiet ta' xi ħadd illi qed jipprova jinqata' mill-klixejiet, mill-isterjotipi